Bolýa. Bolýa.
Biň biň.
Salowmaleýkim. Salowa.
Gowmy agam? Gowy gowy.
Hoş geldiň. Ýaman hereketiňem pes taýagym. Jan gelmedim size. Ha, ýaňky jaň atyp gelenmi siz? Hawa, diwan, stol, stul, äkitmeli zatlar men dostawka garaşyp otyrdym welin, özüm geläýdim-dä üstüňe. Muňa sen hereket beso. Bol Olga daýza agaý bulary. Emedek bederini.
Agam jan geliň gani. Ine şundan diýdiňiz öýdýän. Hawa, şundan diýdik-ow. Gaty gowudyr.
Söz ýok. Elýas gowy bolansoň alýas-da ýöne Barmasa haýyr ýok-da. Ýa barar, bararam, ýüklenip durandyr-lar yzyna. Beýlekilem hany?
Ýa beýlekileňem ak diýdiňiz-dämi? Ak, diwan bolmaly. Hawa-hawa, hemme zadyň ýüklenip otyram. Ofisden-ä iki jigimiz oturyp diwan. Agamyň jany sag bolsun. Ýör, ýör, gel bärde.
Ine-ne, ak diwanam. Hä, akmy? Men garadyr öýde otyryn-a muňa. Öz malymam habarym bar ho. Menem kör dälo. Esasy şul oturman otur. Oturyp gör gülüm. Halaýaňa. Halamasaň çalşybam bolýandyr. Gowy eken men saýlanym-da. Uý özüň saýladyňa.
Gapdaldan sowgatlamyzam madram. Sowgatlary näme sowgatlary? Ýok.
Otuz bäş gün mantdan geçse siziň sowgadyňyzam maýdan otuz bäş gün mantdan geçdiňiz öýdýän siz. Sowgadyňyzam salyp ugradarys arkaýyn bola. Otuz bäş gün mant dip ýatyr awy. Näçe mantlyk söwda etdim o otuz bäş dip ýatyr awy. Başlygyňyz aýdanokmaý size? Aýdýa aýdýam.
Häzir oglanlar ýükläp otyr yzynda gazele bar. Ýa seret o äm-säm ussalaňyp çyzyp zat edip baransoň göni wazratdyr meň ýigrenýän zadym. Boldy oglanlara aýdarys arkaýyn. Men spalnyman.
Ynam, bul Ispandan täze geldi. Siziň alanyňyz ýükläp otyrlar maşyna. Ýöne birden bir çalyşmak zat etmek bir netiňizde bolsa. Şy, meniňkimi ýa meňki dälmi? Ýok, bu siziňki däl. Ol siziňkini aňyrda ýükläp otyrlar am. Birden çalyşjak diýseňiz, bularam täze gelendir am. Kelle sow däl a muňam. Seň özüň çalyşarys häzir, başyňy jaň etdirip. Bolýar, bolýar.
Hazir ugrudarlar arkaýyn bola. Elimden gelýäne dolanyna jaň edýäne ýöreýä.
Agam ýüklenişine çenli görensiň ol. Hiç hili mesele bolmaz hazir öýüňize ertip çyk bererler arkaýyn bola. Diňle onda
bratişka. Meniň yzyma düşýäňiz, Prada dur. Yzyna düşýäňiz, o şofýoryňyz normal bol, yzymdan kakaýmasyn o. Ýok, ýok, arkaýyn bol, eltip bereli. Ýolda bir ýer sowulýas Smukowýalada, bulary garaşdyrýan men. Ol kim özem?
Kabul bolsun. Sag boluň.
Geleýdiňizmam? Sag bol.
Bu kime indi?
Häzirki jaň edenler-de özleri geläýipdir. Şu wagt şükür gaýtdym. Ýüklenip durandyr şu wagt. Seýdemmi? Bu men özüm gördüm-ä, özüm aýak üstünde durdum. Ine, bu işdeşiň özi şaýat. Gözüm bilen gördüm, bile ýükläp goýberdi, goh. Işýärin.
Başygym hem ýaldy.
Başygym oba. Başygym diýip.
Häzirki doganyň jaň edipdir-de başygyma.
Ba. Başygym.
Siz meň bilen gürleşseňiz, a? Kemal jan, boldy, boldy. Işleň bilen bolýar, men özüm gürleşerin. Hany gelenji. Dürdi. Dogan, ony iňlemersiň-ä. Bah, köneler aýtmadyk zady ýog-a. Bir eneden agam dogar, garaz-a dogar diýýär. Gaty dogry gürrüň. Bah! Doganyňam meňzemersiň-ä jigim. Aý, bagşy, aslynda agam tanamadyk-synamak bir hili. Bassyk sypat dälmi onuň basykdyram öýtmänin içini işgärdir öýtdüm agam.
Aty ýalňyşypdyr ejeň üçin. Jan jigim bassygam bir bassyň işgärem bir hökman bassyk diýen zada gapleşikdir ol oturmaly diýlen zat ýok hov janym jigim hemmämiz hudaýdan gelip hudaýa barýas hemmämiziň barjak ýerimiz bar. Şoň üçin ýaňky sözleri diýmeýänsiň şu zatlary bil sen. Eý jigim häli bir göwnüme degeýdiň sen. Ýanyňda gyz bolansoňa gaty bir zat diýmäýin diýdim. Saklanyp duraýdym. Haýal bagsy şol meniň. Utandym-aý şu bagsy. Agama bir aýtma ol, gaýrat et. Gaýrat gör. Ýok ýok. Seň daşyňdan özümem utandym dogrymy aýtsam aga. Türkmençilikde şu zat halananok. Äň ýokarda bolsa sagja pespäl bol. Öz agaň nähili? Şuň ýaly pespäl bolsa pul tapdyrýan zat. Pul elindama bolar. Gowy. Aýt bir. Ýöne pespälligi eldirmäge bolýamy? Söz berýän agam. Nesip etsin.
Toýlanyň. Gelip dur, salam aýt agaňa-da.
Ho dost. Ha ha maşynda dokumentler. Bar oglum. Ataň ogly ýaňky zakaz edenler berip goýberler. Boldy boldy kak.
Dost.
Maşyny dur hemme zat.
Her kakam jaň edip etler saýmaýan.
Ady näme kakaň? Ata. Ha, ata.
Oo, ýazyp dur. Öldü. Kakaň elmydama şondan ýa-da.

Al goş şolsun. Dur hazir gaýtarys emma dört ýüz altmyş manat boly damy? Al.
Işiňe nare. Yes. Aý ogullar nätdiň. Kakam gaýtdy maňa özem mal artykmaç pulam berdileroo bular köp bulama gaýtdym. Näçe mant artykmaç ýaz. Ýüz mant artykmaç ýazdy.
Onnoň näme etdiň.
Mekdepde sogarynda kaka. Utanaňokmy?
Kelläň gowmä seň. Näme işläp ýörsiňoo. Men saňa şeýdip terbe berdim mä. Utanmadyňmy şeýdip bilibem alyp gaýtman? Hä? Sen gowy oglan däl. Sen haramçylyk etdiň, gowy oglan däl. Iliň hakyny alyp otyrsyň-ow sen. Utanmadyňmy? Gelibem begenip aýdyp berýäňmi? Allajanyň öňünde iň uly günäleň biri ogurlyk, hakyna ýalan sözdür. Düşündiňmi? Şu zatlaryň üçüsinem hiç haçan etme. Sen o samsyk dostlaň bar, sen şolardan öwrenýärsiň. Biziň maşgalamyzda sen ýaly çaga ýok hiç haçan. Bolmadam. Ýene ýekeje sapar şun ýaly hereket etseň, men-ä seň kakaň däl, senem meň çagam dälsiň. Düşündiňmi, bar, bagyşla diý-de, puluny yzyna berip gaýt. Bolýa, hakyny gaýtalamar.
Bolýa bolýa hökman ertirler wagtyna barar. Ha ýene de zat gerekmi? Ýok ýa agam ýaň yzdaçyny artyk başrak görüpdirsiňiz.
Bah dogry aýdýaňaý. Başagaýlyk bilen tüweleme klientler bilen ýüz mantda artygrak beräýipdir nä saňa. Tüweleme, ataň ogullydyňmy? Aý, tüweleme, sen ýaly akylly oglanlar bolawersin Allajan. Ýok, agam, men akylly oglan däl. Näme üçin?
Jan siziň gaýtargyny köp bereniňizi bilibem men size aýtmadym. Ondan kakaň aýtdym welin gowy edip gygyrdy.
Wah.
Maňa uly sapak boldy. Men gowy oglan-a, bagyşlaň meni.
Dur duran jigim sen. Sen ýalňyşýaň. Sen gowy oglan. Özem gaty gowy oglan. Garaşyp bir men. Indi şu ýalňyşy gaýtalama bolýamy? Bolýar.
Gaýtalamajagyňa söz ber. Söz berýän.
Sen öz ýalňyşyňy ýuwanyň üçin saňa sosiska. Sag boluň.
Berdiňmi? Hawa kaka ýary bilen sowgadam berdi.
Ana, gowy bolan bolsaň şun ýaly kän sowgatlar alarsyň, düşündiňmi? Bar bagaža sal.
Ýog-ow ata, ýok. Eý, utanaňokmy ata? Jan agam, şu gezek, soňky gezek alyp çyk diýýän men erbet ýagdaýda. Ynyn, şu çagylama gerek. Birinji gezek däl-ä o, birinji gezek däl-ä ata. Her gezek şu gezek, şu gezek, şu gezek. Ynyn, ynyn, halaljyk çagylama ertip berjeg-ow. Haramlyk ýok şu taýda. Ynyn, bereket bar-ow.

Seň jigiň bergisi bar diýip. Bu jaň edýär seň jigiň bergisi bar. Bu jaň edýär, bu humar oýnaýar diýär. Bu futbola goýýar diýär. Bul eýli diýär, bul beýli diýär. Ýadygymy onda ýok. Anan hekim bar ýalan sowruňy men soň aýdyp beren beräýsene şu gezek meň wagtym ýok ýam ýöne jaň edip dur elime hekim men barmasam bolanok muňa seret gaýrat et hekimjan şu gezek alyp çyk doganjygym şu gezek soňky sözüne bereket bar başga hiç haçan diýmeýän gaýrat et. Ne günlük bilen gazanýar.

Pul, pul bar, hemme zat çözeni. Hawa. Köp zat çözýär.
Bilýän, bilýän.
Bilýän. Hawa, hawa.
Awraý.
Şu eliňdäki pulu satyn alyp bolanok hiç ýeri. Düşündim, düşündim.
Gideýin näme men bolmaz. Hawa, hawa, hawa.
Ýekeje men ata. Şu puly her hili gazanyp bolýar. Halalam gazanyp bolýar, haramam gazanyp bolýar. Halal gazansaň, ömürlik sowjak puluň bolýar. Hemem hemme kişini razy edýäň. Haram gazansaň, çagalaňa-da haram. Çagalaňdan boljak çagalaňa-da haram bolýar. Düşünýäňmi? Bilýän-de. Düşündiňmi?
Hawa. Men her gezek aýdýan şuny. Bolýar. Abraý almaly.
Abraý, soň puluň özi gelýär. Bor, bor. Düşünýäňmi?
Hawa. Ata, iň soňky gezek düzelýäňmi? Hawa, hawa.
Bardym. Sag bol.
Geldiňmi? Hawa. Getirdiňmi?
Hawa, hemme pulam şu otagda.
Ýerbe-ýermi hemme zat? Hemme zat bar, hawa.
Ýaňky kim-aý? Hekim.
Nämäň bolýar seniň? Doganym.
Nälik doganyň? Süýtdeş doganym-da Hekim. Ahyk süýtdeş doganyň. Hawa, hawa.
Beh, başlyk, haýyr-sahawada diýen puluň berdiň welin, çyndanam şo seň süýtdeş jigiňmaý, başlyk?
Siziň maşgalaňyza gelişjek zada däl owalam.
Bäh! Bir eneden agam dogýa, gara-da dogýa. O nähili oglan görýäňmi, halal ýoldan gara zähmet çekip işläp ýör. Sen näme işläp ýörsüň? Nähili adam sen? Näme ýeňil galanç kimiň içine depbe, hä?
Haýwan, ýeňil gazanç diýýäňmi? Hawa.
Ata tur ýeriňden. Hekimem bu puly bir zada niýetläp goýandyr. Hekimiň seň doganyňdygyny Şu wada çenli bilmedim. Doganym, doganym.
Olam bir zady niýetläp goýandyr. O diňe maňa däl, bütin oba kömek etdi. Hemme kişä kömek etdi. Sen bu puly eltde özüne ber. Saňa-da çak boldy. Boldy indi düzeläý senem. Beýdip humar oýnap, bidereklik edip ýörme. Oňarsaň abraý gazan, halal işle.

Dur dur dur haram nadir gitjek ýeriň bolmaz gaçdyňmy näme sypar etdiňmi göni gapyma gaçyp gelýäňmi hä? Düşünemok agam näme diýýäň. Öý maşynma degir gaçyp gaýtdyňa sen men yzarrak gaýtdym seni. Utançsyz oglan ekeniň. Hä? Dur how näme boldy? Bu haram nadir maşynymy degip gaçyp gaýtdyk ha. Haramzada görme ýaşyzada bu habaryň ýoga seň. Ejeň gelýä-ha ýolda ýykylypdyr. Hernä şu ýigit gabat gelip has edip bärik alyp gaýtdy. Men saňa näçe gezek jaň etdim, hiç elňe alňaňa, ho! Getirdiň mi indi? Sag bol, Taňry ýalkasyn, Alladan gaýtdyň. Bizdenem gaýdar indi. Sag bol, ugrat myhman. Agam bagyşlarsyň-da. Nemerägem boldy. Ýok, sen meni bagyşla. Biz tersräk pikir edäýipdiris. Men näbilen gapyma derman äkelýäniň ejem üçin. Bagşa-da. Ýo, agam seret.
Şuna neme bolmaz ýaly maşynyňyzyň suratyny aldym men dostum. Men her näme bolsa taparyn diýdim mysal sizi tölärin, arkaýyn boluň tölärin. Ýok, tölegin gerek däldir. Biz saňa bergili. Taňyrýalkasyn ýör ejem bir göreli. Ata, ata, ejeň şu wagt gowulaşdy. Bul oglan Hydyr ata bolup ýetişäýdi bize. Dermany wagtynda getirip berdi. Sag boluň, Taňry Gowymy ýalkasyn. Genje? Gowy.
Gowy, gowy.
Sen Çaý soraýa. suwuny zadyny beriň nahal men ejemi soraýyn. Dost. Taňry ýalkasyn. Alladan gaýtsyn.